Bontadi miyu. Bontadi mami. Y con a bay ki toets nan awe? Hum a bay hopi bon. Mi ta ta sa mayoria di e pregunta nan. Pero e di dos toets mi ta un tiki unsure di dje. Mi ta spera mi por hala un voldoende. Hasi bo best. I tene fe den Dios. Kòrda bon ku ta paba bo ta studia. Bo no ta studia ni pa bo tata ni pa ami. I tene kuenta ku ora bo tin e diploma den bo man, ningun hende por kita fe bo. Sí, mami. Mami a bisa mi esei hopi biaha kaba. An, mami. Ya? Mi no para laba e koi kibra nan awe. Manem a yega, mi a kuminsá ler pa mi CP di mañan. Oke. Keda bo trankilo. Mi mes a laba nan pa bo, oke? Bai siña. Danki mami. Na bo ordo dushi. Hallo? Yo man, ke tin? Bo ka blanta mi dji, ke pasa ku blanta mi trempan asina? Tin apenas ocho or pero di marduga sua. Tende dji cu no ta bisti cu labi of con nos tin be spreke cu bener men bo ta core verslak nos a entrega y si bo no bin nos tur ta oy onvoldoende. Mi no a swa. Mi no e regusta mi stal mes. Su cu eso mi ta onvoldoende toch, pero mi tua cu mi ta core bin. Mi tin cos mas importante pa haci cu scol. Con bo, hendenan ki ta blok cu scol, scol, scol. Y mai riba dje maña mi tin CPI tambe. Mi no sa yun donder. Dikon, si, dikon mester bai skol mes, siendo ku mi hendenan ta yendá ku sèn kaba? Johnny, un dia ba. Buen dia, mi yu. Pape lo bida e pasportnan na cas, ma mi busca nan pa mi book e vakantie grandi awor aki. Ya bo, of mi no ta kina ainda? Di trempan cu ami cu bo mama a sali, bo ta ta sa masha bon cu bo tin culanta prepara pa bo a e scol. Si, pa. Mi a lo bida mi schrift y mi a core bin bek cas pa busca e. Awor mi ta bai e scol bek. Ah, ok. Wak, wak, Yu. Nan ten ku mi ta na bida, lo mi yuda bo logra alkansa tur bo metanan ku bo tin di bo dilanti. Wak, si bo kaba bo estudio, abo lo por ta di tres generashon pa tuma over di nos kompania di konstrukshon. Ke bo ta pensa? Awor mi tin purá. Lo mi bin kasá mi bo. Mi tin ku bai skol bèk pa ta na kier eskref ki.

Hey con bo ta bien? Am, danki Dios e lama e bon. Mi ta sigur mi ta hali un hopi seker. Y con leu bo ta aki e weskunda pa mañan? E weskunda ta poco curu. Mi echt mester tuma mi tempo efectivo pa mi por hali. I loke ta preokupá mi ta ku mi tata ta bai bin mas promoi ku mi mama. Dikon esei ta preokupá bon to? Wak, mi stima mi tata en alles, pero mi tata por ta hopi fastioso den e limpiesa di kas. E kas mester ta semper limpi manera si ta La Reina ta bin. I si mi bai gasta tempu na trabou di kas, mi ta bai gasta hopi tempu valioso pa siña. I bo mama no por yuda bo? Mi mama ta hasi normalmente ora e yega, pero awe mi tata ta yega mas trempon ku mi mama. I dikon bo no ta yama bo mama i bis'é bo ta bini kas di biaha pa nos siña? Wak, e kos ta ku mi manera di siña ta asina. Mi ègt mester tuma mi tempu alone pa mi bestudeer esòmnan i ora mi ta comfortable mi por kuminsá siña den grupo. Well mi tin un plan. Bo tin yega cas, cuminsa riba bo biscuento di biaha y get en na bo get comfortable thingy y en case bo tata hasi presoso bo ta bini mi cas pa no siña. Ey, bon idea. Laga mi sa e ora. Ok, deal.

Hallo bon tardi ku Jenny. Hello Jenny, ta Maribel. Dicho hecho, mi tata bin kas hasi fastioso. Mi ta bai bo kas awor mes. Ta bon mesmo get comfortable ku e somno. Ok, mi ta bin yama Julisse pa bis'é bin tambe. Ok, te oro.

di nos komunidat. Unda ku den kareda di dos oria tardi Sentral ta manda patruya pa un atraku ku a konsekuensia fatal na kas di un konosido kontratista i tambe den otro no informe a drenta mèlde ku tambe un hóben a wòrdu alkansá pa un outo pa un shofèr bou di influensia di alkohòl. E impakto tabata asina fuerte ku e víktima a falesé un ratu despues na hospital. Pa ámbos víktimanan nos di Telenotisia ta manda palabranan di kondolensia na famianan di e falesidonan. Despues di un brek nos tin mas notisia. Keda ku nos. Pa mi negligencia mi a perde mi yu. Pa mi negligencia mi a perde mi tata.